Bon bini den e segmento Sa pa ken bo ta vota. Awe nos tin plaser di kombersá ku kandidato number kuater riba e lista bèrdè Partido Nashonal, Wendel Mercelina Junior. Ken ta Wendel Mercelina? Nan ta liba sa ken ta Gwendel. Hopi ya mi ta bisa gente hoon subi Google. Hoon subi Google paso mi bida ta basicamente for di nan momento cu ta kere mi mama na traha mi. Mi ta un guy cu ta un politic dier. Nos ta bisa echt paso si, politica semper ta mi proposito. No mi carera, e ta parti di mi carera pero e ta mi proposito. Anto ma nase den un cas di cuater. Un mama ta un zuster di bloedbank nos konsé pa e laba ku penshun nan gejos. Anto awa ke por disfrutá awa ke dunando bakuna. Mi tata ta un hòmber di kadaster ke mi a la lanta semper den e sistema. Hopi laga nos bisa amparat, e aparato públiko. Mi ruman muhé ta mi tesoro mas grandi ku ta Ruena Mercelina. Anto nos ta bini di e bario di Santa Rosa, Las Almas. Anto ami so a kambia un tiki, mi a bai otro banda un tempu i Julianadorp. Pero semper mi na keda ku mi famia i na dos mil diesocho tambe mi ta bek ku mi famia. Mi ta un gai ku ta hopi aktivo. Des malanta den un kas ku bo tin un balansa. Mi tata ta hopi mas streng, mi mama tambe ta streng, pero mi mama ta e des un ples ku mi masha bon mes. Anto esei a forma ku nos tambe por tin e bon balansa. Laga nos bisa ku bo sa ki ora si, ki ora no. Malase hopi religioso ta sirbidó di misa, despues nan bira lektor, despues e men bai yendo skol Johan van Waalbeek, despues Radulfus, ora nan kaba Radulfus nan bai universidat, nan bai Omega College, nan hasi un vwo, anto nan a sali best geslaagde, despues mi a bai Universidat di Kòrsou, mi a hasi lei. Anto e na nan mi ta den klas ku mi tata su direktor. Increíbel! Wacom bo ta bin cay den un situacion cu apenas bo tin, bo no ta tin ni diesocho aña, si bo ta tin diesiete, anto bo ta bin cay den un situacion cu bo bo gusta e cos, pasobra semper nan ta mira e cos den bo, pero bo gusta e cos, pero bo ta mene, kisas esaki no ta e cos, dus mi mester, mi mester a caba mi propio de huize, ora mi a caba mi propio de huize, mi a decidi cu mi ta bay haci un hobby o. Su base webo ma es e hbo. Anto yo re'é den hacimentu di e hbo mi a discubrí mi un di mi gran pasionnan, cu ta comunicacion. Anto esei mi a bai haci un abroad study na Webster University, na Leiden. Anto esei mi a terminá na aña dos mil diestres cu a cab'é formá mi ma si Media and Communications. Pero ora ku bo ta den e proseso di kresementu di sa ken bo ta òf ken bo ta di bèrdat, bo ta kuminsá deliniá i mira. Anto ami semper tabata hopi aktividat den JCI, den Toastmaster, den leuklup, den kiklup, den skouting. No ta tin un organisashon ku segun mi ku ta den deporte, atletismo, Bo por atletismo, tennis, karate, dus no ta tin un kos ku nos no a hasi. Anto e sea forma e guendel ku mi ta awe, anto na dos mil sinku mi a realisá ku pa mi mi a kere ta pastor mi tabata bira, pasobra mi a kere ta un yamada maya, ta biba ku Dios ta sita asina, pero mi ta religioso. Anto e siñor ta mira, no, e ta mi skòl, pero tòg e sirbishi pa hende ta e kos. Anto. Na aña e oportunidad despues di tabata presidente di e cooperativa di hobennan, Hoben Empresario Formando, Creando y Educando, HEFCE, mi a bay drenta hoben goberna e parlamento hubenil. Anto eyna nan mi a gana eleccion. Anto ora mi a gana eleccion e tempo ey ta un cos unico, bo ta bay ra Doffers, bo tin, anto eynan bo a cuminsa realiza cu e bo stima e coki, kimen politica. No ta normal. Te porta esaki ta bo yamada. Paso kada un kos chikí ku por a pasa ku mi por a yuda un hende kuné ta hasi mi mas felis ku nunka. Dus si mi por duna un notshell un tiki ku ta esei ta Gwendel. Kende Gwendel basikamente ta e hende di tur hende. Paso nunka mi tabata ta den un klik òf algu. Semper mi ta krea aliado pa mi por sigui traha i yuda kaminda mi por. Un sirbidó, anto un hende ku si bèrdat, un hende ku bisa e porta hopi ferfelu, perfekshonista, anto tambe ku ta sòru ku nos ta purba di kana semper riba e kaminda mas mihó ku ta posibel, ta na e banda bon di historia. So esei ta kosnan ku a difiní Gwendel. Kon importante famia ta pa bo, Gwendel? Famia ta tur kos, pasobra mi skohe nan. Dus, ora ku bo no skohe famia ta bo bendishon. Ente koe mas fácil, ente koe mas difícil tampoco. Des, mi famia ta mi fortalesa, ta mi kokun, ta mi proteccion. Pero nan, ami ta bisa semper, un hende ku konosé mi sa ku mi tata ta mi mihó amigu i mi pió enemigu. Ken promé ku mi a sali kas, tur sla ku tin ku sali afó mi tata a duna ami kaba. Anto esei a duna mi e e fortalesa pa por sigui, pero mi mama ta semper esun ku ta sopòrter. E arma di tur kos, e armadura ku a sòru pa mi semper tin konekshon ku famia. Buska pa sa ken bo ta òf di unda bo ta bini. Sabi ku maske ta bo aktu primo e ta bo famia. Nos tin ku ban bishita hende, sòru pa bo kimin e seta e laso di famia. Anto mi ruman ta tur kos. Kimin su soñonan ta mi soñonan. Anto si mi tin ku kue nan ku mi famia nukleo ta nan ta mi famia. Anto tur sobrá ku bin aserka ta esnan ku bo sa ku bo tin ku tambe bo no skohe p'e, pero bo tin ku biba kuné. Pero e kos di mas dushi ku mi bida siña mi ta, famia no nesesariamente ta esun ku tin bo sanger. Famia ta esnan tambe ku kisas no tin bo sanger, pero ta duna bo un balor muchu mas grandi ku esnan ku bo sanger mes ta duna bo. Anto esey pa ami e laga nos bisa e splikashon di famia. Esey e ta dunami ku e ta fortalesa, e ta e amor, un kos ku bo no por splika, pero mas bien tambe ku ta duna bo e forsa pa sigui semper. Si bo outo-analisá bo mes, kiko ta bo partinan ménos bon? Kon mi ta hopi skèrpi, anto mi ta gusta. Ki men mi por mi lenga ta corta tin ora mi mes des mi por ta para den spil anto mi ta busca mane chinchun cos pa pa wak cu bo ta bisa humble si bo por haci coki diferente of no pero mi ta kere e experiencia di bida cu mi a haya di pasa den experiencianan di ta half blind of tin vitiligo a dunami un fortalesa cu den mi debilidadnan. Mi tin ku honger ta konta mi bendishonnan, anto biba pa awe. Sa ku tin mañan, pero biba pa awe si, pa tur lokual ku bo a hasi awe, bo hasi lo mas miu ku ta posibel. Pero bo no ta perfekto. Pues tin ora mi ta kere ku bo keta superman, anto bo tin ku sa ku no. Bo a menshoná virgílico i halfblin. Mi kisa un tiki mas di dje. Mi tin, na aña dos mil dies un, mi a pèrdè un di mi mihó amigunan, ku ta yama Yael Martina. Tin un accidente auto cu un bus cu a yega tin a shock mi sistema pero menos cu un luna despues nos a bin descubri cu m'a cuminsa a haña vlek preto den mi bista. Ora m'a bay doctor mesora a haci resulta cu mi mester bay Colombia. Enton m'a bay Colombia pa tres luna den un tratamento increibel enton enan tambe bo ta mira e band importancia di mi mama pasobra mi mama so ta ta tin cu mi enton e mester a pasa tur e procesonan cu m'a pasa pero mi ta tin hopi fe. So mi ta sa ku e kos aki lo sali bon. Pero nan tabata bisa ku, Ei, nan no sa kiko ta pasa ku bo wowo, òf se e bo ta pèrdé. So ta un mi hoornvlies tabata kresiendo yegando mi netvlies pa sinku milimeter. Anto e tabata tòche, lo tabesei mi a kuminsá bira brent. Anto nan no sa kiko mi tin ku hasi ke men ku ta un kòrnia transplantasi lo mi haña, ku ta un operashon di un hende ku a fayesé su kòrnia bo ta bin haña, òf ta bai tin un transportashon diferente. Anto era ei nèt ami tabata den e klínika ei e tempu ei, e promé hende ku por a hasi e tratamentu ei. Anto ri nan a kuminsá hasi hopi tèst. Anto ri nan a duna mi intèks. Anto e intèks a protehá mi wowo. Mi tin kuater lèns ku ta protehá e wowo, e hornvlies, di no yega na mi nètvlies. Anto esei ta pone ku mi ku mi tin, laga nos bisa ainda, dies por shento di bista na mi wowolengs. Anto na mi woworèks nan a operá mesora pasobra tambe ta tin e enfermedat. Mi tin nobenta por shento di bista. Pero ora mi a operá, den mi promé operashon, mi a un shòk den mi sistema inmunológiko, ku no a bin mesora. Despues di ménos ku un anu bista, seis, shete luna, ku ora mi ta na Hulanda, mi ta mira tin un kos ku no ta bon. Ku mi ta hañando, un vlek ta kresiendo masha grandi mes. El a kuminsá na mi punti na mishi, krese bira masha grandi. Mi wènkbrou nan a kuminsá bira blanku. Ta tin un kos masha apart. Ora mi ta bay dokter e nan ta bisa bo ta schemel. Pero e schemel no ta kita. Mas bien Kòrsou pa colmo pasobra mi mester haci un di dos operacion na Colombia. Ora mi a haci esey e dokter ta bisa mi no, bo tin vitiligo. Anto vitiligo a mi conoce como e enfermedad di Michael Jackson. Correcto. Anto e nanan nan di Cumi ora bo ta bay Colombia, pasobra mi mester a opera Augustus na Colombia, pa di mi di dos operacionnan di mi wowonan pa stabilisa. Ora mi ta bay Colombia nan di Cumi si, bo tin vitiligo. Pero nos tin un klínika speshal si bo ke bo ta bai e. Tur e mabayenan di kumi bo ta boti un rare case, ki mai un kaso apart, pasobra vitíligo ta kuminsá kaminda kueru ta kaba. Korekto. Ami lo kuminsá na mi nariz, na mi kara. Anto ese ta pone ku den tres aña por ta bo no ta bitiña kolo mas, pasobra bo melangelina no ta funshonando, ke mai bo bo kolo di kueru no ta produsiendo e kolo ke mester produsí. Mi di, despues ku mi a pasa e proseso di mi wowo, mi ta manera, kiko mas mi tin ku pasa den pa mi siña pa mi por? Anto locual cu bin bin. Paso e conaki ta bay. Y bin ta keda cu nan. Nos ta muri. Pero e coco ta paden tin cu biba. Pues e sima hay un forsa den dje. Pero tabata un proceso hopi doloroso si. Kiben. Pasobra mas y mas cu e vitiligo tabata ta creciendo. Hende keda ta kima mi ta kima. Te hende te hende ta keda cu ta kima ma kima of ta un coho erg. Pero sowiso mi no por ta den solo. Paso bo ta un bo ta un pashent hopi cerca di can cancer di cuero. Pues bo tin cierto cosnan cu bo tin tene hopi na cuenta di dje. Pero e proceso mas apart di vitiligo ta ta cosnan cu ta traha ca nos bisa dor cu ta un enfermedad inmunologico cu ta traha mas paden di bo. Pues bo por cay den depresividad, bo por haya diferente cosnan cu otro hende no ta haya facil, abo ta e mas lie. Pero m'a haya un. Tratamentu di un dòkter kubano ku a yuda mi. Anto esei a vris mi vitiligo. Anto esei a pone ki e proseso aki a keda pará asina ki di mes hende a kuminsá mira mi na islanan chikí a kuminsá nase. Anto basá riba esei ami ta semper agradesido ku Howon Bita duna mi tur e chènsnan ku e ta duna mi. Anto bo ta keda hasi bon. Pasobra e chènsnan ku mi a haña bèk di. Gewoon keda asina aki. El a bira un trade mark pa mi. Mi ta own it. Tin hende, heo p'e hende ku konos'é mi fe yao no konos'é, pero e man ku hende nan konos'é mi fe despues di dos mil dies dos, dos mil dies tres ku e bita di gewoon e asina aki. Anto esaki ta guea anto. El a bira mi trade mark. Awor aki mi hasta mi mi laga nos bisa mi mi branding politico tin mi mi trade mark huntu ku mi. Ke mi a ne esei ta esei ta hacia unico. Wow, kon bo por embrace un malesa asina ki anto e ta duna bo un drive? Kiko mas ta motivá Wendell? Loke ku ta motivá mi, mi ta kere mi fe, pasobra mi ta un kreyente. Pues mi sa ku semper tin algu mas grandi ku nos. Tin e lus ku ta biba den nos tur. Ami ta kere ku den nos tur tin un eskoho pa nos por huntu forma Dios. Su Dios ta un kos universal, un kos poderoso, un kos ku ta bon. No ta un kos robes. Pero mi por skohe pa hasi robes? Sí, ta mi choice. Pero e drive ku ta na mi semper ta, Kuminsá ku mi por kai na rodia, ku mi tin un fe ku ta na mi forsa, anto tur lokual ku ta bini aserka ta e bendishonnan ku mi tin ku mira. Kimen di famia, di e hendenan ku ta kere den bo. E asesnan ku no ta kere den bo, mi ta ña fortalesa p'e nan tambe. Pasobra esei ta duna mi ègt e forsa, dus mi ta kere mi fe. Mi fe ta e kos ku ta na mi drive di tur dia. Loke hende ta pensa di bo ta molestia bo? Molestia mi por ta no mas jetante ei, pero e ta pone mi ta skèrpi si. Pasobra, por ehèmpel, tin hende ta haña ku mi ta arogante. Anto mi ta manera, mi sa ku mi no ta hende arogante. Pero kiko mi por hasi ku un opinion asina? E hende hopi bia no a konosé mi, no sa ken mi ta, no a mak mei ku mi, pero e por bisa, Ah sí, Guendelton ta mashá arogante òf e ta kere masha ko. No, si bo konosé Guendel, bo sa ken Guendel ta. Pero e tipo di puntonan sí ta pone ku mi tin ku sòru si pa mi por shape. Kende na mi ta kere ku mi tin ku tene semper na kuenta ku, hey, um. Bo por wak kon bo ta maneha, pero mi por complase tur hende. Mi nte riba e mundo aki pa complase tur hende. E hende primordial cu mi tin cu complase ta mi mes. Anto basa riba esey, si mi complase mi mes mi por complase e otro. Pero mi no por kemia locual cu nan bisa ta forsa so e tin cu duna ami, no kibra ami. Oke bo. Bo por trabao di presion? Masha dushi mes. No tur ora pero dushi si. Pasobra ora bo ta bay presion pa repara foral den e eleccion ultimo aki, mas bay presion mi ta, mas skerpi mi ta bira. Dus no ta dushi pasobra no ta bon. No ta tur ora tra bay presion ta bon. Pasobra mi ta un hende ku kusta plania kibe. Mi ta plania mi kosnan, mi ta mira e kosnan nechi. Pero bou dje presion mi ta mira ku, ey, bo tin un diamond in the rough pa bo sigui. Sa bo sigui puli. Dus esey ta esey ta si con mi por traba e presión si. Esaki ta for di cuantu eleccion? Esaki ta for di tres eleccion ke men la tercera vez bala vencida. Esaki ta uno increibel. Mi tin mashau pi respet mes pa e hende cu a drenta den arena politico awor aki. Paso fe ora un hende a drenta den arena politico laga nos bisa na dos mil dieseis ta net un par di aña despues cu nan a asesina un. Un politico, si un politico, lider politico plus un politico cu mas tanto vota, un cos increibel. Ta casi un minister president. Pasobra ta e homber cu haya mas tanto voto. Pues, ta un hende cu ta ta respeta na asesinato. Pa cualkier politico cu a bin despues dje periodo ey, bo mester tin un cierto grado di curashi y comprende cu bo bida ta nada pa duna bo pais. Bo bida ta nada. Ki men awo ki nan por birase pa su kor ainda mes no tin e sistema no a purifica su mes cu despues di tanto ai bo sa ta ken precis. Anto a sosode un mes un cos awor aki pero atrobe bo por bisa cu ta un asesinato politico pero ta un cos cu ta tochi politica pasobra hende ta politica anto. E dos prome elekshonnan pa ami, mi tabata hopi naif. Pues mi a kere semper bèrdat ku tur hende ta bai pa e kousa. Pasobra ta e kousa ta e kos mas importante den polítika anto bo ta. Tin hende bèrdat ta bai pa e kousa, pero tin otro interesnan ku ta hasi un ròl masha grandi den e panorama. Anto riba un komunidat chikí, e efekto di interesnan ei ta kosnan ku bo tin ku wak hopi bon. Pasobra ora bo ripará ku, por ehèmpel, un partido polítiko nobo no por trese un kambio, si ta mi eksperensha, pasobra bo no tin e forsanan ku por komprondé e interesnan. Esei a pone ku na dos mil diesshete, ora mi a tuma mi sabbatical, pasobra mi a keda polítiko, mi tabata e polítiko hóben ku mas voto den e arena polítiko, Pero m'a sigui analisá, m'a hasi investigashon, m'a profundisá, m'a bai buska kua ta e are, kua ta e veíkulo polítiko ku por duna bo e eksperensia, por duna bo e lucha ku bo ta komprendé ku nan a hasi kosnan hopi bon tambe pa e pais aki, ku a traha riba kosnan ku porke ku ami por ta tin bos awe. Anto esei a bin duna mi, por ehèmpel, ku m'a haña mi mes den Partido Nacional di Pueblo cu ta bini cu tanto experiencia, cu tanto cos cu mi ta mira e arena, e no por bisa cos na robes di dje, pero tin mas tanto cosnan bon cu nan a traha riba ciudadania su progreso, ta e partido cu a crea middle classe, e clase medio cu awe por ta, mi mayornan tambe por provee pa nos, anto e clase medio ta esun mas afecta awe den dos mil dieset, den dos mil binti un, anto. Esei ta pone ku bo ta mira foral Covid, e slanan ekonómiko, sosioekonómiko ku e pais aki a bin ta haña i tambe e relashonnan den Reino ku nos tin. Entonces bo tin kosnan hopi krusial ku ta pasando awor aki ku binti binti i un ta hasi asina mas riba un preshon inkreibel ku e ta krusial. Entonces pa ami tambe komo persona, entonces pa ami e ta la tersera ves bala vensida. Si e bo ta hasi awor ki oco no ta si nunca mas. Anto si mi ta mira cu den dos mil diesnuebe mi por a shape pa un parlamentario Europeo di Afro Caribense drenta Parlamento Europeo como consultant como como como empresario mi a logra pa Samira Rafaela awe pa medio di e yudansa di e diaspora Caribense sostene pe drenta cu voorkeurstemmen Parlamento Europeo Bo mester por hasié pa bo mes tambe. Bo ta tin un ròl den esei? Sí, pasobra ami tabata su konsehero pa ku diáspora di karibense, hulandes-karibense, anto ami tabata esun tambe ku a bira su konsehero despues ora ku e ta parlamentario. Te ku yanüari último ei, pasobra ri m'a tuma, m'a para èinklik tur mi proyektonan pa mi enfoká riba elekshon. Des, esei tabata e fase. Mas trempan, prome ku nos a bai den aire bo a bisa mi tambe ku diariamente bo tin kontakto ku miembronan di ku ta den kontienda di na Hulanda na e momentonan aki. Kua ta e partido i kua ta e persona? Bon, ora ku bo mira par. Partido Nacional di Pueblo tabata un laso cu Reino masha fuerte mes. Maria Liberia Peters, Juancho Everts, Doctor Moises Frumens da Costa Gomez ta hendenan cu a traha hopi nou den Reino. Ora mi drenta un partido asina mi mester siña es ma usa e oportunidad pa wak cua ta e partido cu ta tin mas laso cu Partido Nacional, cu ta basa riba e ideologia cristian democrata, CDA. Anto den CDA, pasobra ami trahando cu Samira ta D66. Den CDA, ku ta e partido di, laga nos bisa, di dos mas grandi di e koalishon aktual na Hulanda i tambe e di tres mas grandi den peilingnan, mi a haña Jaap Jonckers ku ta e úniko gai di koló ku ta riba e lista, number binti shete. Anto un kos úniko ku nos a hasi den e periodo aki ta uni nos kampañanan ku otro. Pues foi December nos ta hasiendo podcastnan ku otro, nos a bin ku inisiativanan a pone estatua di Maria Liberia Peters cu Juancho Everts na Hulanda. Nos a traha awor aki riba un kookboek digital pa cu hendenan cu ta den Voedselbank. Dus tin tin tin iniciativanan cu nos ta mustra cu nos tin mester di otro pa por sigui. Dus e interdependiencia. Anto hunto cu Jaap tin cosnan unico. Ku bo ta mira a nase den un generashon nobo den Reino tambe. Pasobra e tiene ta kere ku bo tin ku ta enemigu di un pais ku su historia ku bo no ta esun di mas dushi. Pero bo tin ku mira si e oportunidatnan ku bo tin den mundu awor aki, siendo ku por ehèmpel nos tin e siudadania hulandes, ta oportunidat nos tin ku saka fe'e dje. Oportunidat pa tur otro ku tin ku sigi bin. Anto esei ami ku Jaap, Yonkers numero binti shete di CDA, anto ami di PNP numero kuater, a uni nos forsanan úniko. Mi ta kere pa promé bia den historia ku den kontienda elektoral dos pa, ya, dos pa kandidato parlamentario ta uni kampaña nan huntu. Hopi bon, Wender. Kon bo ta den kushina? Hesus, mi por herebe un suseshi, mi por. Ta ku trabou adòp. Sí, presis. E kosnan fásil, pero di mes dor di vitiligo ku mi wou mi no por ta den kayente. Oke. Dus nunka mi no a sigui desenvolvé ègte, pero mi ta haña leuk ku ku e YouTube eksperimentá tin ora, Aha. pero no ku bo ta haña mi den kushina fásil. Ke men, e hende ku stima mi mester ku kushiná hopi. Ok, si bo haña oportunidat di hasi algu di nobo den bida, kiko esei lo ta? Hasi algu di nobo? Sí, un kos ku bo a hasi kaba, pero bo ta haña un chèns di hasi'e di nobo. Ta kere ku dia ku m'a yega di kibra ku un hende den relashon. Anto esei tabata un doló hopi grandi. Anto mi a yega skibi un karta ku ta hopi ki men kruel. Mi a ègt skibi un karta hopi kruel, anto nunka lo mi a hasia di nobo. Esei ta algu ku kimen ègt personal ku lo mi No, Wendell, koe no ta awo. Bo no por a rekonosé bo mes, anto ri un karta asina ta keda pa semper. Sí. Des pa ami e koe ta un kos ku lo mi a hasi di nobo ku lo mi no a hasia. Wendell ta emoshoná? Wendel tin kosnan emoshonal hopi kardinal, pero pa bo yega na emoshon di Wendel ta pasobra bo a pasa un proseso di hopi kos. Tiemnan mi ta mi tin hopi pasenshi, mi ta hopi tolerante, mi ta uniko kosnan ku por pone mi rabia hopi ta hende gaña riba mi, anto label mi dos kosnan. Pero for de rest bon ta haña mi rabia ku no ta pa inhustisia, kimen. Básicamente di si nos tin ku wak den emoshoná pero ku mi tin kurason chikisi ku mi por yora ora hende no ta wak mi anto si mi yora ta pasó na sopresamentu mi no gusta surprise mes des e kon nan bo pone Wendell si pero mi kurason ta chikisi si. Bo por ta hopi ratu bo so? Si si mi gusta lesa keme ahorita mi ta preferá di ta mi so ora mi ta trahando tambe mi ke eindelijk rust keme mi ke ta mi so Hasi mi kosnan pa focus. Mi gusta kebel mi gusta haña esei pasobra bo ta henter ora bes ku henter pero ora bo por ta ku bo so tambe te yabi pa mi. Ki ta bo koló favorito? Mi koló favorito e no ta un koló eigenlik pero oro ta un kos pa mi favorito pero blanko tambe. Es mi gusta e color nan. Nan sa tambe di e di mi entiero mester tin color oro cu blanco. E dos cos nan ey. Mi tin un motivo? Mi tin un? Bo tin motivo? Mi no sa dicon. E ta gewoon di semper e ta un cos bunita. Pa ami oro ta un cos precioso. Anto e inodoro ke no tin koló, e tin un kos úniko kuné. Anto blanku ta bina mi rust. Dus mi stima blanku, dus mi ta haña blanku, pero koló favorito, si mi dibu skohe, ta nan dos. Pero tin otronan tambe ku mi ta haña leu, ke mi a nunta manera. Kiba ta preferá, ta un hende chistoso òf ta un hende? serio. Mi ta gusta tur dos, pero den e humor ta nos bisa un hende chistoso, humorístico, bo tin algo diferente. P'esei mi ta prefera tin ora di niño ta chistoso cu ta serio, pero ora tin cos ta serio, ta serio ta haci. Pero mi ta prefera, si mi tin escoge entre nan dos, mi ta prefera chistoso. Bo plato favorito? Mi plato favorito? Hende lo no kere, repi con punu. plato Wender. Sí, sí, letterlijk. Bo ta come Mi pa- como cuminda? Mira aki, hijo. Nan lan, of, nan lan ta mi pa ripi pampuna. Pizza? Mi ta, y ke men, mi no ta lanta ku malbeis nunka. Ke hasta si nan purba spanta mi, mi ta lan. Pero p'e dos kosnan ei, m'a kai, m'a kai enamorá ke men. Cla. E mes ta bon así, sí, sí. Mi ta sa, si no lo m'a manda pa bo semper. Sí, no, no a bisa mi. Kiko ta haci Grendel feliz? Kiko ta haci mi feliz? Mira un otro hende feliz. Ora bo logra mira cu bo por haci e otro hende feliz, pa ami, pasobra mi ta sinti un felicidad di mira otros felicidad. Kiben, e koe pa mi ta haci mi feliz, sí. Ok, ora bo bai the movies. Cua pelicula ta biba? Sí. Tur. Tur. Ke men ami ta un hende ku lo wak tur. Pero si mi tin ku skohe, mi ta gusta hopi mas dokumental. Manera e lastu dokumental ku mi a wak ta Atardi, ku ke men homi por yora manera muchachi chikí. Pasobra ora bo mira e profundidat di Riu di Plata i su, i e bunita kon ta portretá nos hende. Kimen pa ami e koi ta presioso. Otro peliculanan cu mi gusta wata drama. Ta kere tambe pa sur un tiki actor den mi cu ta parti dje proceso. Serio? Si, pasobra mi ta. Nos por mira bo riba stage ooit? Mi a, mi ta, fo'i mi ocho aña m'a acto den Centro por Arte de Deur. Despues m'a keda, mi ta pionero di La Tentacion, kimen un dje promenan. Pasobra mi padrino ta Norman de Palm di Teatro Luna Blauw. Despues m'a lanta den e proceso ei. Des. E ta, e ta si Guender ta tuka. Si, ta si, pero no menshona e prome. No, hende lo bisa amo un negai no tabatata. Des den tur kos kita, e pelikula ku a bini ku Endemol ku a trese nos a trese tempu ei, ki bo ke meno rende subi riba fe, riba YouTube bai wak, nan ta mira e trailer kon nos a trese Endemol Kòrsou pa bai hasi un un seri prome bia den Karibe pa hobennan. Des tambe mi tata actor i mi ta mal hende den esei. Dus Cu ta e villain? Ey master, e gusta tin un worde pasa bunga un rol cu facilmente lo bo no tin gana ningunga den bida. Dus e ta e, esey ta e dushi di e cosnan. Ok. Ok, pa nos cera Wendell, tres punto fuerte di bo? Liderazgo, civico, sta primer, anto scherpi. Skerping. E por ta un kos bon i ménos bon, pero e ta kèmènt skèp. Mi ta skerping. E kon ai ta e tres palabra ai mi por definí mi mes? Bo gusta pa tene bo skerpigaso. Eso, eso. Esei ta seta importansha. Pasobra si no bo ta pèrdè bo balansa den e proseso. Esei nan ta. Wendell, mi ta desea bo tur klase di éksito den kontienda di e diesnuebe awor. Éksito ku tur e trabounan ku bosan tin ainda pa hasi den e pandemia aki, den tur e limitashonnan ku bosnan ta haña bosnan den dje. Anto ora bo a kaba di kana bario, bo a hasi tur loke ku bo a hasi den e kontienda aki, si tin un kos ku nos tin ku pidi universo pa bo ta suerte. Bo mester di suerte pa di e diesnuebe wòrd, anto den e kuadro ei Botanical Sense of Nature a traha un amuleto di suerte pa bo. E tin e Turkish Eye den dje. Bo mes a hasi bon uso di dje, esaki ta spesialmente pa Apo di parti di Botanical Sense of Nature. Anto Bo Frei Agency sa ku mayoria di nos hende hòmbernan awendia tin barba. Sí, bo tin e barba, bo mester di e bump patrol, bo mester di usa tur cos pa bo tene bo barba shiny, paso dia diesnuebe bo mester ta on fleek ora bo ta bay urna, ok? Esaki ta di parti di Bo Vrij Agencies pa bo. Bon, nos ta spera cu bo haci bon uso di nan, anto suerte compaña bo.